What's up guys Shaggy aki it's been a while it's been really a long time cu mi no a saca video and a lot of people ask me Shaggy con bimbo no ta sacando video ke a pasa bo a stop bo a quit what is it bros I didn't quit girls I didn't quit no ta quit ma quit ta gewoon cu ora mi a cuminsa cu e idea aki a lot of people came to me anto a lot of people was like seh Shaggy si bo cuminsa e cos aki Ami tambe ta wak mi kosnan anto ora nos por traha huntu o Trende tabata bisa mi Seno abo ta hasi e kos aki anto abo ta hasi esaki ami ta hasi esaki and we make a great channel out of this pero people manera bosabi ta mirando ta mi so tabata tei ta mi so tabata lucha it's been a one man show ta mi ta toka ta mi ta baila ta mi ta kanta and you all know how it goes. Ora e hende ta toka y canta y baila riba su mesa e ta bira kinda impossible si bo tin hopi otro cos mas ta haciendo anto bo a verwagt cu ey mi por a parti mi tempo pa otro hende tambe por haya a little bit of the work load so I had to step back tweak some things pensa un metodo nobo and come back in. Number dos maya critica yo asking critica sep maya critica now I wanna say cu mi gusta haya critica mi gusta haya feedback Pero bo tin diferente kind di critica mens. Bo tin gewoon critica cu ta yuda bo bou bo op, anto bo tin critica mane yu y Curaçaonan ta critica. Bo sa? Mi ke bisa pa tur rendenan cu a manda critica nan cu no tabata sirbi pa nada, anto ora mi a pidi pa nan yuda, nan tambe a disparse. Hende a puntra mi, Shaggy, di como no ta haci e cosa aki mas diverse? As in, go out there, talk to people, don't stay in the studio. People, I've tried, pero e cos ta, it's been a one man show, anto bosan por magina bosan con straño e cos lo ta si un hende so cu su camera, cu su mic cana bin cerca bo, bin puntra un pregunta. Imagine it gewoon, ami cu un camera cana bin, e lens ta casi probe bo den bo cara, bo sa meti ey casi niki, hallo, hallo. Dal bo kuné den bo kara anto bisa bo ey no a repuntra bo un pregunta it doesn't go that way si mi tabata tin un hende mas I would be so much more diverse e tres lonanan ku bo sa no a tende nada di mi ta buska mi tabata buska hende I've been calling people mi tabata puntra mi tabata app mi tabata meet hopi people Anto some of them a bin puntra mi how sta li menester no pero bo ta paga mi si full time no sta li mane mi tin ku haya sinkuenta mil euro pa aña ta kiko bo sa kere ku para dilanti un camera seng ta gewoon basha fi dje camera it doesn't go that way bro. So ya loke mi ta bai hasi ta gewoon let's say mi ta start di nobo mi ta bai cuminsa e cos aki hardcore mi ta lone wolf e cos aki it's still gonna be a one man show unless Si hende ke join mi, join mi people. Mi ta bai ta hopi mas creativo cu mi videonan. Ya ora bosan ta wak, bosan ta keda have fun. Ya e cos ta keda pret. Anto cu no ta mi cara so bosan ta mira of cu ta the same story and the same questions about women, the same questions about men. Mi ta bai hinca tempo den e cos aki. Si mi tin cu para anochi mes graba, pone cu biciña cu cos tin un bin zundra mi people, I don't care. I have I've been busy, I've been trying to find people to help me. Hende tin miedu cu si nan para dilanti camera anto a bisa algo fout cu nan ta haña critica cu cos cu nan di un bay yora seca nan mama cu cos. Solo mi ta spera boso a like e video aki. Si boso na like, leave a thumbs up of drop un comment den e seccion bay dje video aki. Anto no lubida di subscribe mensen. I wanna thank the eight subscribers cu a join. Hopi dagi cu boso a join. Mi ta hopi contento tabata gewoon a wow effect ora mi a yega mi a click anto mi a mira like wow I got eight subscribers what the fuck bro.